Yɛma mo akɔ aba aba Saba TV so. Ɛnɛ de Saba TV aba bɛdu Pania Ghana Conference mu. Na ɛnɛ yɛn dwumadie no asɛ yɛ celebrate 1844 no, ɛno de yɛne ɔsɔfoɔ a yɛne no bɛdi dwuma sononko, na dwumadie a yɛne no bɛdi nyinaa no fa Akwanhwɛfoɔ yɛn nwoma ho, a ɛyɛ publishing. Na deɛ yɛyɛ nyinaa ne sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asafo no bɛtu mpɔn. Ɛno nti ɔsɔfoɔ no de yɛn de bɛdi dwuma. Wɔfrɛ no Ɔsɔfoɔ George Kojo Ofosu. Ɔsɔfoɔ yi, ɔno na so ɔyɛ Director for Projects na ɔsan so yɛ Director for Publishing. Ɛno nti ɔsɔfoɔ no de yɛn de bɛdi dwuma wɔ ha sei. Ɔrebɛka yɛn books sɛm ho, ne ho abakɔsɛm de akyerɛ yɛn. Ɛno nti Yɛn nyinaa yɛn yɛn aso na yɛntie Ɔsɔfoɔ George Kojo Ofosu. Ɔsan nso yɛ District Pastor wɔ Konyako District wɔ Pioneer Ghana Conference mu. Enti Ɔsɔfoɔ yɛ mo akwaaba. ase wɔ akwanya kɛseɛ a ɔde ama yɛn. Yɛma mo akwaaba, anuanom a mohwɛ Saba TV, sɛ ɛyɛ anɔpa, awia, anaasɛ ɛyɛ anwummerɛ, Yɛda mpaninfoɔ nso so a wɔn ama yɛn akwanya sɛ yɛbɛtumi aka biribi afa yɛn publishing ho nso ase. Adɔfonom, mfeɛ bebree ni, 1844, biribi sii ewiase yi mu a saa abakɔsɛm no ɛboa ma yɛn nyamesom yɛtumi kɔ anim, sɛ yɛyɛ Memeda akwanhwɛfoɔ, sɛ yɛwɔ any other denomination, Esiane sɛ Nyame nam adom so abue kwan soronko maa Ne mma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhu Ne nokware asɛm no, na department baako a ɛboa wɔ asafo yi mu paa na ɛnnɛ yɛpɛ sɛ yɛdi ho nkɔmmɔ yi, a yɛato din sɛ Publishing, Publishing Department na ɛnnɛ yɛpɛ sɛ yɛka ho asɛm na yɛde hyɛ yɛn nkuran sɛ Memeneda akwanhwɛfoɔ, sɛ Akristofoɔ, sɛdeɛ ɛnnɛ nnipa bi tete Bible na wɔsɛe Bible no, na yɛn yɛasan akɔ back akɔfa Nyame asɛm no atumi de anante. Adeɛ baako a number one ɛyɛ yɛ vision as a department ɛne sɛ to uplift and dignify people through better living, physical, social and spiritual thus preparing them for the world to come. Yɛnam saa departments yi so asiesie nnipa ahoɔden fam wɔ abusua abusua fam, ɛnna afei sunsum fam, sɛdeɛ wiase a yɛn nyinaa yɛnam mu yi, yɛbɛtumi atu anamɔn na yɛaduru baabi pa. Adafo no, monhwɛ sɛdeɛ ɛrekɔ so wɔ wiase mu a Nyame mma hia Nyame asɛm a ɛbɛtumi aboa yɛn. Nti saa department yi boa wɔ saa kwan no so. Deɛ ɛtɔ so mmienu ne sɛ, to encourage and equip Everyone to share the good news of Jesus and his second coming. Yɛnam saa department yi so from right from 1844 rehyɛ asafo mma nyinaa nkuran sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Nyame nsɛm no yɛbɛtumi de akɔ baabi biara na nsɛmpa a ɛfa yɛn Awurade ne Agyenkɔpa Jesus Christ ne ne mmaeɛ a ɛtɔ so mmienu no yɛatumi asɔ mu yie na afei yɛatumi de akɔ anim. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ne sɛ, to strengthen personal faith through the spiritual nurturing, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Nyame mma nso a yɛkita Bible no, yɛbɛso yɛn gyidie a Nyame de ama yɛn no, yɛbɛtumi ahyɛ mu den. Sɛ obi som Nyame ara na ɛduru baabi a na afei n'aba mu abu na ɛyɛ no sɛ onnyae baabi a ɔrekɔ no anaasɛ ɔntoa so. Adɔfonom, ɛyɛ department yi botae sɛ yɛbɛhyɛ Nyame ba biara nkuran na afei yɛatumi atoa so wɔ yɛn gyidie no mu. Yɛn mission ne sɛ, ma menka ne nyinaa ase, The publishing ministry of the Seventh-day Adventist Church exists to proclaim through media The Gospel of Hope to the Whole Wide World in This Generation, ɛno nti ɛyɛ dɛ sɛ Sabbath TV, wɔn use this medium wei sei na wɔn ama nnipa nyinaa ate Nyame asɛm. Ɛsiane sɛ ɛyɛ botaeɛ baako a department yi ɛwɔ, ɛyɛ yɛn anidasoɔ sɛ yɛnam abɛɛfo kwan so Obiara bɛte yɛn Awurade ne Agyenkɔpa Jesus Christ ho nsɛm na yɛatumi asiesie yɛn ho. Right back 1843 no, ɛna yɛn nua bi a yɛfrɛ no sɛ Joshua Harms kaa asɛm bi sɛ, We shall speak in tender tone. We shall speak in tender tone. Na saa asɛm no a ɔkaeɛ no, Nyame mma, na aseɛ kyerɛ sɛn? Na wokɔ yɛn abakɔsɛm mu a, mmerɛ a ɛnnɛ 1844 22 second October na yɛredi Yaffe yi, yɛrekae yɛn ho no, na ɛkyerɛ sɛ ɛberɛ bi bɛba a wɔn nam kwan sononko kwan so de Nyame asɛm no bɛma obi biara wɔ wiase, thunder tone, ɛyɛ ɛnne kɛseɛ a ɛbɛtea mu ama obi biara ate Nyame asɛm. Ɛno nti, mepɛ sɛ mekae mo adwene sɛ, 1839, bere a Miller ne n'akyidifoɔ no hyɛɛ aseɛ no, wɔhuu sɛ adeɛ bɛtumi aboa sɛ Nyame nkransɛm a ɔde ama wɔn no, ɛsɛ sɛ obi biara nsa tumi ka bi. Ɛno nti, between 1843 ne 1844 kyɛs one year. Na Nyame mma a ɛwɔ hɔ no, saa mmerɛ no na America population no yɛ 17 million, na wɔn atumi a distribute books 6 million, that's wokan nnipa 2.8 nti wodeɛ nka sɛ wokan nnipa 3 biara a na onipa baako biara anya Memeneda Kɔwɛnfoɔ nkrataa a ɛfa The Second Coming of Jesus Christ ho a ɛhyeta Amerika man no nyinaa mu na obiara tumi kan bi. Deɛ ɛtɔ so mmienu ne sɛ, 1848, Nyame yii anisoadehu sononko bi kyerɛɛ yɛn maame bi a na yɛfrɛ no Ellen Hammond Gold sɛ Nsɛm ahorow a ɔde rema wɔn no, wɔma wiasefoɔ nyinaa te bi. Ɛno nti, wɔhyɛɛ aseɛ sɛ afei Publishing Ministries no, wɔde bɛtim hɔ ama no ayɛ department ankasa. Ɛno nti, 1870 na wɔestablishe the Tract Society, sɛ afei wɔtwerɛ nkrataa no a na wɔka bom, na wɔka bom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obiara nsa bɛka bi. Afei nso 1882, right back 1882, ɛna afei wɔfaa mmabaawa ne mmeranteɛ a wɔn nso bɛtumi de Nyame nsɛm no akɔ a yɛfrɛ wɔn sɛ literature evangelists, yɛɛstabehyeeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso wɔbɛtumi de Nyame nsɛm no akɔ. Adɔfonom, yɛbaa 1900, ɛna afei Yɛde sukuufo a wɔn nso wɔakɔ sukuu mu rekosua Nyame nkyɛn adeɛ no bɛkaa ho bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso wɔkɔ sukuu no, afei wɔn nso wɔbɛtumi akyɛ Nyame asɛm berɛ a wɔaba akwama no, na ne nyinaa yɛka bom a, na Nyame nsɛm no retrɛ kɔ akyire. Two thousand and six. Ɛna afei yɛde Mass Distribution of Missionary Books a afe biara no yɛyɛ nkrataa baako ba, na afei deɛ yɛakyekyɛ ama ewiase afanan nyinaa. Ɛna afei 2011 ɛna afei department yi hyɛɛ sɛ publishing house biara bɛyɛ yi book, deɛ aba abɛɛfo kwan so yi, yɛbɛyɛ nwoma no na yɛde ato abɛɛfo kwan so na afei obiara atumi akɔ hɔ akɔkenkan bi. Adɔfonom, saa dwumadie yi akɔ so ama mmerɛ a yɛgu so na yɛrekyekyɛkyekyɛ nkrataa no, asɔfoɔ bebree a wɔnyɛ yɛn asɔfoɔ, adɔfoɔ bebree a wɔnyɛ yɛnom ne kɔ asɔre ba bɛgye saa nkrataa yi bi sua ma ɛtumi boa pa ara yie. Adeɛ baako a ɛsi department yi ani so ɛberɛ a yɛredi yɛn firihyia a ɛnnɛ ɛne sɛ, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Nyame mma biara a ɔwɔ saa asafo wei mu no ɛbɛ sow seed, that is, distribution of the books no ɛyɛ seed bi a yɛresow ɛwɔ baabi a wote, kuro a wowɔ mu ɛne baabi biara sɛ wobɛnya just book, a pamphlet bi na every year wode ama obi na ɔno nso atumi akan. Ɔsɔfoɔ bi a na ɔkita n'asafo mma bebree na ɔyɛ asɔre, ɔnya ne sika ɛna yɛn nua baako de National Sunday Law de kɔ kɔmaa no. Afei ɔsɔfoɔ yi kenkaeɛ ɛna ɔsɔfoɔ yi sɛ ɔde book no too ne mpase. So SDAfoɔ book deɛ ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛkan. Nyame mma. Ɔso ɔda hɔ na ɔso daeɛ sɛ biribi ka kyerɛ no sɛ saa buku no a wɔde ato hɔ no ɔnkɔfa. Ɛno nti ɔsɔfoɔ no kɔfaa saa buku yi, na ɔkenkaneɛ no ara no ɔne n'asafomma no bebree ba bɛgye Nyame nokware no diiɛ ma ɛnnɛ Nyame afrɛ no ma no yɛ Memenda akwanhwɛfoɔ sɔfoɔ. Ɛno nti na ɛsɛ sɛ saa dwuma yi yɛ dwuma a yɛhwɛ no yie na ɛtumi boa yɛn. Yɛnam saa distribution of books no mu nso developo talent sɛ wodu baabi a, sɛdeɛ ɔbɛkasa, sɛdeɛ ɔne nnipa bɛdi nkɔmmɔ, ɛboa ma nyamesɛm ka tumi kɔ so wɔ baabi biara. Ɛnyɛ sika kɛseɛ bi na abɛkɔfa but wobɛtumi aka Nyame asɛm. Adafo nom, within last ten years, saa nkrataa nketewa yi a Every year mpaninfoɔ de ba te sɛ The Ten Commandments, The Signs of Hope, Beyond Imagination, The Great Hope, eh, Wealth, Health and Wellness, mpaninfoɔ de ba ma yɛkyekyɛ ma nnipa bebree na Ghana ha nko ara no over bɛyɛ million copies of these books na yɛakyekyɛ ma amanfoɔ a ɔsɔfoɔ kɛseɛ baako a yɛntumi mmɔ ne din a ɔwɔ Asɔre kɛseɛ wɔ Ghana ha nsɛ yi tumi too nsa frɛɛ yɛn mpaninfoɔ no sɛ ɔpɛ just a copy of the book maa yɛn mpaninfoɔ de kɔmaa no a, ɔdii ho adanseɛ sɛ aboa no papaapa yie. Adɔfonom, deɛ ɛboa ne sɛ ɛma yɛ spiritual commitment sɛ da biara no yɛbɛtumi ayɛ Nyame adwuma. Ɛma yɛn ani gye Nyame asafo ho sɛ Our attendance to church, biribi a yɛbɛyɛ yɛn adwene sɛ yɛbɛkɔ Nyame asafo mu, na afei nso evangelism a ɛyɛ asafo no yɛ nidasoɔ ne yɛ biribiara no, ɛma Nyame mma ani gye ho, na afei nso ɛboa sɛ Nyame asafo no nyin. Mepɛ sɛ mede m'ano si ka sɛ, ɔkwan baako a yebetumi afa so aka Nyame asɛm a yɛmmɔ ka koraa ne sɛ yɛde nkrataa nkumaa rekyekyɛ ma amanfo, the most economical way a nnipa betumi anya Nyame asɛm ne sɛ yɛbɛma obi biara no ate n'asɛm, yɛde nkrataa nkumaa no rema obiara. Deɛ ɛtɔ so abiem ne sɛ, it does not depend on technology anaasɛ even on major investment sɛ agye sɛ wonim adeɛ ansa na woaboa ama nkrataa kyekyɛ no atumi akɔ so. And with this department no, every church member can participate. Asɔreba biara bɛtumi nso so aka ho bi. Na afei deɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a literature evangelist adwuma no, Nyame adwuma a wɔde ahyɛ yɛn nsa no, yɛbɛtumi de awura baabi biara. Ɛboa nso so ma yɛn nsɛmpaka dwuma no, yɛkanyan no ma ɛtumi kɔ anim. Adeɛ baako ne sɛ, the message about this literature no keeps on talking. Wode ma onipa baako a, ɔkenkan, ɔno nso bɛtumi bɛma afoforɔ, ɔno nso akenkan. Nti just a single copy no, nnipa bebree nsa bɛtumi aka na wankasa bɛnya inspiration just for sharing books ma amanfoɔ nso so wɔn kenkan bi no wo nso bɛnya inspiration ne anigyeɛ kɛseɛ bi sɛ wo bɛyɛ Nyame adwuma ɛno nti Nyame asɛm bi ɛwɔ council on health page 466 ɛne sɛ ɔse here is a missionary work for all to engage wei yɛ adwuma kɛseɛ a Ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa yɛka yɛn ho bom na yɛtumi de yɛ adwuma. Ɛyɛ adwuma a ɛsɛ sɛ wode wo ho hyɛ mu, na ɛyɛ adwuma a ɛsɛ sɛ me nso mede me ho hyɛ mu. Christian Service, page one four six, ka asɛm bi sɛ, In this work, every disciple of Christ can act a part. Wɔ saa adwuma yi mu deɛ, obi biara, ɛsɛ sɛ ɔde ne ho hyɛ mu na ɔdi dwuma no bi. Adɔfo a wotie me sɛnea ɛbɛyɛ a bɛboa wo nyamesom na me nso aboa me Testimony for the Church, Vol. I no, page 690 no ka sɛ, Ministers and people should engage in the circulation of books, pamphlets and tracts as never before sɛ where people are able and willing to purchase and where they are not give them the books Ɛsɛ sɛ baabi biara Nyame asɛm a wɔka ne sɛ, Yɛde bu so no ma amanfoɔ na wɔn nso wɔtumi kan na wɔtumi te ase. Adɔfonom, saa yɛ books ahoroɔ yi mu, sɛ wokenkan a, nneɛma bebree na wo nom sɛ wokan Exodus 3, 8. Exodus 3, 8. Ɛbere nti, wobɛtumi akan. Na wokenkan a, Nyame mention milk ne honey. na mibisaa sɛ, Mark ne Anne no, ɛdeɛn na yɛde yɛ? Wobɛyɛ dɛn ahu deɛ ɛyɛ sɛ yɛde yɛ? Sɛ wokenkan Deuteronomy twenty, verse nineteen ne twenty no no a, Nyame ka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ baabiara a wɔkɔ no, wɔduru hɔ a, dua biara a aba wɔ mu, Ɛnsɛ sɛ wɔtwa de twɛn. Wɔmma dua no nsi hɔ, na afei wɔnsi wɔn dan wɔ hɔ. Saa ara na akenkan Jeremia twenty nine five a, the same thing, ɔse, Build ye houses and dwell in them, and plant gardens and eat the fruits of them. Nyame ka kyerɛɛ Israelfoɔ no sɛ, baabi a wɔbɛsi dan no, wɔnnua dua a n'aba wɔ mu, na afei wɔnni dua no aba no bi. Wokan Ezekiel forty seven verse twelve a, the same thing na ɔka. Enti Nyame ama yɛn through this ministry books ahoroɔ bebree a plans a ɛwɔ wiase nyinaa adɔfo nom sɛ wonya saa books wei bi na wokan a plans a ɛwɔ wiase biara ne dwumaadi biara no ɛwɔ mu. Example, Encyclopedia of Medicinal Plants Page three hundred and sixty, Ɛka ma menka no commonly sɛdeɛ yɛka no no, sobolo, sɛdeɛ yɛyɛ no a ɔmfa suga ngu mu, ɔmfa nneɛma biara ngu mu a ɛbɛha nipadua no, na mmom Nyame akyerɛ through this book, Nyame ayi no adi akyerɛ amanfoɔ ama wɔatwerɛ agu hɔ, nneɛma a wode bɛfrafra atumi ayɛ sobolo a wobɛnya ahoɔden wɔ w'asetena mu. The same thing, biribi te sɛ pineapple. Wokan the same book a, Encyclopedia of Medicinal Plants, page four two five, Nyame kyerɛ pineapple ɔkwan a ɛbɛfa so de ayɛ fruits, wode ayɛ drinks, wode ayɛ drinks a ɛbɛtumi aboa wo bebree a ɛnɛ wonkɔtɔ other drinks no a yɛbɛka sɛ yɛ energy drink, energy drink a ɛntumi mma wo ahoɔden no. Biribi te sɛ orange, the same, Biribi te sɛ brown rice the same, biribi te sɛ sugar cane the same, even cassava, cassava, ɛyɛ adeɛ a ɛho hia papapapa yie but amanfoɔ bebree ka kyerɛ yɛn sɛ ɛnyɛ adeɛ a wodi sɛbe bankye a ɛboa. Adɔfoɔ nom Encyclopedia of Foods page 108 ɔbɛkyerɛ wo cassava sɛ even cancer ne yare akɛseakɛseɛ bi a ɛwɔ wiase no, saa ɛɛ book yi bɛkyerɛ wo kwan a bɛfa so a wobɛ use no a ɛbɛtumi ama wo ahoɔden wɔ w'asetena mu. Sɛ ɛyɛ yam, sɛ ɛyɛ other nuts, sɛ ɛyɛ all other fruits and nuts a Nyame abɔ ama adasamma no, yɛwɔ saa books ahoroɔ yi a Nyame ma, Nyame de ama yɛn a ɛtumi boa yie. Nyame nam saa kwan yi so, sɛdeɛ medi kan kae no, wɔde rehyɛ yɛn den. Ma menka ketewaa bi mfa yɛn books yi ho. Wobɛtumi anya yɛn books yi bi te sɛ The History of Redemption. First no, ne yɛnim sɛ yɛfrɛ no sɛ Connecting with Jesus. First no yɛnim sɛ yɛfrɛ no sɛ Connecting with Jesus, sesei yɛfrɛ no sɛ The History of Redemption. Wei yɛ Ellen Goda White ne books baako baako 12 na yɛaka bom. First wobɛnya Desire of Ages, Every Secret About Jesus Christ, you can find it in Desire of Ages, Nneɛma horow a ka Jesus Christ ho biara, ɛka n'asɛm firi n'awoɔ mu kɔsi ne wuo mu, Tɔ da bi amanfoɔ bɛka kyerɛ wo sɛ Jesus kɔtɛɛ dɛ baabi, Jesus kɔware wɔ baabi. Ɛnyɛ nokware. Wonya Desire of Ages kan a, ɛkyerɛw bebree. Afei Prophet and Kings nso so, ahemfo no baa Bible mu no, wɔn nso wɔn ho nsɛm a ebia wonsuaa da, Nyame nam adom so wɔn nsa ka book yi a, ne nyinaa wobɛhu. Adeɛ baako a ɛbɛboa wo papapa yɛ The Great Controversy. Adɔfonom, deɛ ɛrekɔ so wɔ wiase abakɔsɛm mu, wonya book yi a, The Great Controversy Between Christ and Satan, wokan a, wo ankasa bɛhu ɔkwan a Satan refa so na ɔresɛe Nyame asɛm ne Nyame agyapadeɛ. Ɛnyɛ nwanwa sɛ ɛnnɛ, ebinom wɔ Ghana ha, wɔn sɛ Nyame Asɛm atwam. Afonom, Ɛnnɛ wobue wo Facebook anaa even WhatsApp, amanfoɔ nam YouTube ne Facebook so, oh, Nyame asɛm atwam, Nyame asɛm atwam, ɛnsɛ sɛ yɛfa Bible no berɛ mu. Ɛyɛ one of the device a ɔbonsam pɛ sɛ ɔtwe akristofoɔ yɛ firi yɛn Nyankopɔn no nkyɛn. Wonya saa books wei a yɛreka ho asɛm a, ɛbɛhyɛ wo nkuran ama woatumi atoa so wɔ onyamesom akwantuo no mu. Kra nwoma baako a mepɛ sɛ mede kyerɛ na ɛboa pa paa ne Healthy Juices. Yi yɛ combination of fruits a ɛbɛtumi asa yareɛ bebree. Combination of fruits a ɛbɛtumi asa yareɛ bebree. Sɛ bi a w'akoma yareɛ o, sɛ bi a stroke o, wɔakyerɛkyerɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛ combine fruits na afei Wayɛ ne tools na afei wanom a adafoa nom, onkɔ hospital, ommɔ ka biaa but wobɛnya ahoɔden every morning. Adɔfo nom, Nyame bɔɔyɛ no sɛ adɔfo nom, ɔyi apa yɛ sɛ adeɛ nyinaa mu no yɛnya ahoɔden na ɛnsi yɛn yie. Ɛno nti ɛnyɛ Jesus Christ ne tirim pɛ sɛ ne mma bi bɛ yare. Daabi, Nyame pɛ sɛ Ne mma bɛnya ahoɔden. Ɛno nti, ɔbonsam, ɔmpɛ sɛ yɛbɛnya ahoɔden nti, da biara na ɔde adwendwen, ɔhaw, ne amaneɛ ato yɛn so. But wo nya some of these books no a, Nyame mma, ɛbɛtumi aboa wo yie. This is why this department is there. Na ɛno nso nti na nnɛ, berɛ a yɛrekae 1844 and 2nd December asɛm a ɛsiiɛ no, yɛanya akwanya na yɛde Nyame asɛm rema wo. Wei deɛ, Natural Remedy Encyclopedia, Yareɛ biara wɔka yareɛ no a na wɔakyerɛw nneɛma a wɔkeka bɔ mu a weinom deɛ doctors no paa na ɛtaa tɔ, ɛbɛboa wo yie yareɛ biara wɔka a na afei wɔakyerɛ ɔkwan a wobɛfa so a wobɛtumi ayi so na ama wo ahoɔden. Afei nso Daniel ne Revelation these two books no yɛ adeɛ a ɛboa papapapapa yie. wopɛ all the secrets a ɛwɔ Daniel ne Revelation a, wonya saa bosuo yi nsa ebia wobɛte Daniel aseɛ yie. Prophecies a ɛwɔ Daniel ne Revelation no wobɛte aseɛ yie ɛne all other books a ɛwɔ relationship mu, all other books nso a ɛyɛ health books, any other book biara Nyame ma saa department yi wɔ hɔ sɛ ɛbɛboa wo na wanya bi na wo nyamesom no atumi akɔ anim. Sɛ wopɛ saa abusua yi nyinaa bi a, me number nie, sɛ wofrɛ a, baabi a wowɔ biara wɔ Ghana ha, yɛbɛtumi ama wo nsa aka bi, 020 432 1075. Mesi so biom, 020 432 1075. Baabi biara a wowɔ biara, sɛ wopɛ biribi biara fa bu so a ɛbɛtumi aboa wo w'ahoɔden ho a, adɔfo no, woma yɛaso te a, yɛbɛtumi aboa wo. Sane sɛ Nyame ama saa akwanya yi sɛ yɛmma obi biara baabi biara wɔ biara, ɛnkyɛ na ɔresan aba, nti ɔnte ne nka, through these books, na yɛayɛ prepared sɛ yɛbɛboa wo ama wo gyidie no atumi akɔso awurade nka ho ɛwɔ jesus christ din mu nti amen yɛhyɛ yɛn ho nkuran sɛ bɔ mmɔden asɛ seven day adventist at least woanya koraa no desire of ages ɛne great controversy deɛ bɔ mmɔden nyɛ bi ne kan na ɛbɛtumi aboa wo ɛwɔ onyame so mu paa adafo no mu ɛnkyɛ ne ɛkɔ akɔto aba nyame asɛm ka kyerɛ sɛ nhyira ne ɔmo a ɔmo pɛ asomdwie Na sɛ ɔpɛ somdwie a, Nyame sɛ woyɛ ne ba. Mesrɛ wo baabi biaa a wowɔ ɛberɛ a ɛtosɛɛ yi mu no, bɔ mpaeɛ ma ɔman no na mfa wo nhyɛ nneɛma basabasa mu na yɛntumi nto aba yi asomdwie mu a bɔne biaa ɛmma. Mefa saa akwanya yi kyea me ho kane Beatrice Ofosu ne me nkwadaa nso so, Rachel Ofosu, Kwamratwum Ofosu ne Kwasi Amponsem Ofosu, me maame ne me kuromufoɔ ne m'asɔremma ne me President Memeda Kwanyefoɔ ne obi biara a ɔrehwɛ Sara TV. Nyame nhyira kɛseɛ nka ho. Baabi a ɛwɔ biara, Awurade mfa ne nsa ntoo so wɔ Jesus din mu nti. Amen. Amen.